Chwech dau heddiw Iwan yn erbyn Tîm Da Cresford a be di sylwadau chdi'n syth wan ar ôl y gem? Yy hapus, yy so ni wedi cymryd chwech, chwech dau cyn y gem yym ond o'n i'n teimlo bod ni wedi tynnu'n traed off y gas yn yr yn yr ail hanner 'lly. Ond mae hynna'n berwi lawr i fatigue yym o'n ni obviously 'di rhoi shift mawr i fewn yn TNS nos nos Fawrth 'lly so so ni wedi cymryd one nil heddiw 'ma yym yn gwybod bod gen Airbus gem galad yn Rhyl. Heb feddwl lot am Erbus 'lly ond yym na hapus iawn efo'r perfformiad, gols da, ma' Breezy a Daz eto yn eithin ar ar y sgwrs 'lly so ar y cyfan yym hapus. Ia, nath yym Greshford dechra'n gry' do? A oddan nhw'n edrych yn reit sydyn o gwmpas y parc hefyd yym nath hi cymryd dipyn i ddod t'mo' step o ger i fyny yndo? Do do dwi ma' gynna i lot o barch at y rheolwr nhw yym efo be' nath o flwyddyn dwytha 'lly stepio fewn i'r fei fi ac lot o'r chwaraewyr yn d- yn dilyn yym Eddie Morris Jones i Denby. Yym ac oedden nhw obviously 'di neud 'u 'u homework arnon ni so athon nhw man for man fyny ffrynt sef tri tri ff- yy forward line nhw yn erbyn tri defender ni a trio fatha agor ni fyny 'lly. Yym so ac oedden nhw'n beryg yym a dwi me'wl ar y gol gynta setlo ni yym a wedyn pan gathon ni'r ail yn sydyn wedyn o'n i o'n i'n gwbod bod bod 'na mond un ffordd oedd y gêm yn mynd i fynd, ond um, nath nhw gwffio tan y funud ola, a mae goal difference yn bwysig i ni, ond pan ddech chi torri'r gêm lawr a sbio'r goals nhw, mae un yn ffliwc sydd wedi cael ei dal yn, yn y gwynt un ochr yma, um, at which dwi'n gobeithio bod um, Ramsey'n cael y cyneri am um, trio dal air, lle. A wedyn uh, y free kick, so o gynnam sy'n chance am hwnna, Ond um, da ni wedi sgorio chwech goal difference o bedwar arall ar ben beth sgynnon ni'n barod a o beth dwi'n wybod mae ma Airbus wedi colli llys so da ni'n top league am pethefnos arall. Reit, um, gath Darren Thomas drwy gol heddiw um, yn un gyntaf i ganfod o i'r clwb. Mm. So chdi cydau gair bach am hynna? Uh, um, ia, nes i ddefnyddio fo yn y, yn y team talk yn y gêm lle a um, mae Darren yn, yn, un o hyn sydd yn dalan special ond pan ydych chi'n rhoi o 1v1 yn erbyn cipar, mae o'n chydig bach yn, yn caught in two minds lle. Ond um, dyla fod wedi cael ei ganfod, nath o addo cael ei ganfod yn TNS nos fawrth, chos o'n i'n siarad lot am y game plan, bod ni'n mynd man for man yn midfield, ac o Daz a Brookwell fel dau number 10 lle'n edrych ar ôl dau sgrin ar nhw. Ac o fewn 4 munud mae Daz wedi gadael ei ddyn a da ni wedi considio penalty. So mae'r game plan yn mynd, a wedyn dwi wedi cerdded i fewn i half time, hanner isio deutho fo ca go ond wedyn ma di troi rownd a ma di sbio ar pawb a deud peidiwch a poeni ga gai gol yn ôl i ni second half so ia dwi'n rili hapus bod o di gael o heddiw yma a ma rhedar a ma'r a ma'r canfad ag un lly yn yym yn barch tuag ato fo a'i work rate so ag defensively eto heddiw ma ffor nath o weithio Yy mae o jyst yn joy i weithio fo, mae o'n brilliant yn y dressing room, mae yna hwyl i gael efo fo, ond mae angen cadw ar i, ar i gefn o hefyd i, i neu siŵr bod o ar y lefel yma'n um, uh, bob wsos lle so na chwarae teg a, a llongyfrchiadau iddo fo. O, a wedyn mae gennym ni, da ni'n ôl yn Cwpan Cymru wrth nesa. Um, be ti'n gwybod yn Beriw a be ti'n disgwyl gyn nhw chi a sut ti am approachio'r gem efo'r oge? Um, Ella na ni edrych ar rotatio, um, sgwad bach sgynny ni, so na ni drio um, utilisio'r munudau i pawb cael cael gêm lle a, a fod ar yr un un lefel um, in terms of fatha peak fitness fel maen nhw'n dweud. Um, so na ni sbio ar hynny. Dwi wedi siarad efo lot uh, o cysylltiadau gynnau i yn, yn Mid Wales efo Caer Sws ac ati a, a mae dwi wedi cael un neu ddau report. Mae gen nhw um, streic ar berig yn Richard Davis, um, dim ffeis ni lle ond Richard Davis nhw. Um, Mae, mae o'n mynd i fod yn beryg off yr ysgwydd, so fydda i wedi wneud yr, yr gwaith cartra i gyd drwy'r wsos ac um, sticio i ffordd da ni chwarae a gobeithio progresio i rownd nesaf yn y, yn y Welsh Cup fyd. Athyn ni semi-final um, yn dwytha do? Pan na di priority eto? Na. Ar lia? Na. Um, na, fedra i'n stresio. Chymod, mae pawb yn dweud sôn wrth yma bod ni wedi cael blip yn yr, yn y League Cup a, ag yr, y Word Cup lle. Yym, dim yn blip, mae'n pwysa oddi ar, yy 'dan ni'n cael consentatio ar y lig, y lig 'dan ni isio. O- obviously ma'r ma'r cofis a fi 'fyd yn bersonol yn wrth 'yn bodda' efo'r efo'r cwpan Cymru 'lly ond yym o- oes dwi isio progresio dwi isio cyrraedd y semi ffeinal eto ag y ffeinal dwi isio curo bob un gêm ond y pri- y sole priority fedrai'm stresio digon ydi ydi curo'r lig. Ocê, cwestiwn ola i chdi 'wan Iwan. Yym, marcia allan o ddeg am y perfformiad. O, uh, swn i roi saith am y perfformiad, ond naw am yr ymdrech gan i feddwl bod ni wedi bod yn CNS nos Fawrth. Gret, diolch ti. Dim problem.